מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת תענית דף יד עמוד ב'. לאמיר נייען די לעצטע שורה דף יד עמוד א'. זאגט די גמרא אזוי, בשניי דרבי היד ע נשיא, אין די יארן פון רבי היד ע נשיא, דא מיינט מען נישט רבינו הקדוש, נאר אייניקל פון רבי, איז געווען דארטן הוה צרה, ס'איז געווען דארטן שווערע צייטן, נישט קיין, נישט, פראבלעם איז נישט געווען די רעגן וואס איז נישט געקומען, אנדערע צרות וואס איז געווען דארטן, דאס איז געווען די פראבלעם. איז גזר את לעשר סרטניות, האט ער גוזר געווען די דרייצן תעניתים, דריי, דריי מיט זיבן. ולא יענה אלא מעשה איז נאכנישט געווארן געענטפערט, דאס הייסט די שעה איז נאכנישט געקומען. סובה למגזר תפאי, האט ער געהאט געקלערט ווייסטו וואס, די שעה איז נאכנישט אנגעקומען, ס'איז דא צרות ביי כלל ישראל, לאמיר מאכן נאך תעניתים. אמר לה רבי עמי האט רבי עמי אים געזאגט, הרי אמרי אי מתיכין את הציבור יוצא מידי, מיר ווייסן דאך אז, און ווי די גמרא גייט שפעטער ברענגען א ברייתא פון דעם, זאלסטו וויסן מען גייט נישט פייניגען דעם עולם צופיל, דאס הייסט מען האט שוין געמאכט דרײַצן תעניתים, דרײַצן תעניתים האט נישט געהאלפן, יוצא געווען, מער ווי דאס דארף מען נישט נישט מאכן. אמר רבי אבא בר איידא רב חייא בר אבא, זאגט ער אזוי, רבי עמי דאובד לגורמאי הי' דאובד, דאס וואס רבי עמי זאגט דא צו רבי, צו, דאס הייסט צו רבי הי' די נסיעה, ער זאגט אים, יוצא געווען, מער פעלט שוין נישט אויס קיין תעניתים, זאגט דאס האט ער נאר געמאכט פאר זיך אליינס, דאס הייסט די מימרא האט באמת נישט קיין מקור, ס'איז זיינס א געדאנק וואס ער האט זיך דא אויפגעמאכט, ער האט נישט קיין נערוון מער צו פאסטן, ער האט נישט קיין כח מער צו פאסטן, און פארדעם האט ער געזאגט פאר רבי הי' די נסיעה, יוצא געווען מ'דארף שוין נישט מאכן מער, אבער קיין מקור איז באמת נישט דא אויף דעם. און פאר דעם זאגט ער, אלא הכי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אזוי האט רבי חייא בר אבא געזאגט בשם רבי יוחנן, לא עישוני אלא לגשמים, ווען איז דא אזא זאך אז איך גיי נישט צולייגן מער גזירות, מער תנאיסים, דאס איז נאר ביי א רעגן, אבל לשאר מיני פורעניות, אבער ביי יעדע אנדערע פראבלעם וואס איז דא, מסענן והולכין עד שיענה מן השמים, גייט מען אן מיט דעם ביז דער פון אייבערשטן דער אייבערשטער שיקט די ישועה ביז פון אויבן פון הימל ענטפערט מען און מען נעמט אוועק די צרות און פון דעם האט ער געטענה'ט וואס ער האט דא געמאכט און געטענה'ט נע יוצא ווען מיט א נייעסם האט ער געמאכט פאר זיך ווייל באמת ביי שעה פרעניות גייט מען יא ווייטער פאסטן דאווענט מען יא ווייטער ביז דער אייבערשטער נעמט אוועק די צרות. און אויף דעם זאגט די גמרא, תנינא אמר הכא, כשאמרו שלש, ווען מ'האט געזאגט אז ס'דא צוויי מאל דריי, און כשאמרו שבע, און שפעטער מאכט מען נאך איינס פון זיבן טעג, לא אמרי אלא לגשמים, דאס איז נאר פאר'ן רעגן, אבל על שאר מיני פורעניות, אבער פאר יעדע אנדערע פראבלעם וואס איז דא, מסענין והולכין עד שיעני, פאסט מען ווייטער, מ'בעט ווייטער, ביז די פראבלעם גייט אוועק, ביז מ'ענטפערט פון אויבן פון הימל. און פאר דעם זאגט די גמרא, ליה מיתא ותיבתא דרבי עמי, לכאורה די ברייתא איז ממש אקעגן רבי עמי, רבי עמי איז געקומען זאגן יוצא געווען, לכאורה פון די ברייתא זעה איך זייער קלאר, זאגן יוצא געווען דאס זאג איך נאר ביים רעגן, אבער ביי שמים און פרניות נישטא אזא געדאנק יוצא געווען, די פראבלעם איז דא דארף מען ווייטער בעטן, דארף מען ווייטער פאסטן די ישועה זאל קומען. אמר לך רבי עמי, זאגט דער רבי עמי ניין, זאלסטו וויסן תנא הי', איך ווייס דו האסט מיר דא געברענגט א ברייתא, טאקע משמע געווען די ברייתא נישט ווי מיך, אבער זאלסטו וויסן תנא הי', און אמת ניי דאס איז א מחלוקת תנאים. זאגט אזוי די תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אונז, אין גוזרין יוצא משלש עשר תענית על הציבור,

דאס אליינס א צ, דאס אליינס איז א סיבה. וויפיל קען מען די עולם פייניגען? וויפיל קען מען די עולם זאגן גייטס פאסטן נאכאמאל און נאכאמאל איז דא א שיעור? און פאר דעם זאגט דער רבי, דריי, דריי מיט זיבן, דרייצן, דאס מאך איך, מער ווי דאס מאך איך שוין נישט. רבי שמעון גמליאל אומר, ער איז זיך חולק, און ער זאגט, לא מן השמים היא זה, אלא מפני שיצא זמנו של רביו. זאגט ער, ניין, איך בין זיך חולק אויף רבי. און פאר דעם זאגט רבי שמעון גמליאל זאלסטו וויסן, ס'איז דא אזא מושג אז איך גיי נישט מאכן מער ווי דרײַצן. דאס איז אבער נאר ביים רעגן. ביים רעגן איז דא אזא געדאנק איך גיי נישט מאכן מער ווי דרײַצן תנאים, און די חשבון איז זייער פשוט. די גאנצע טענות האבן דאך נאר אנגעהויבן אז ס'הייבט אונז אדורכצוגיין ראש חודש כסלו. יעצט איז די צייט פון רעגן און ס'קומט נישט קיין רעגן, האט מען געמאכט תנאים. דאס הייסט, ערשט נאר אייב חשוון, י ז חשוון, האט מען שוין געפאסט די יחידים. פיין. אבער יעצט ווען עס קומט ראש חודש כסלו, יעצט הייבט מען אן דריי דריי מיט זיבן. יעצט לאמיר זיך דערמאנען, און לאמיר געדענקן, אז די דריי דריי מיט זיבן, הייבט זיך אייביג אן אויף א מאנטאג. דאס הייסט, ווען איך האב געהאט דריי, האב איך געהאט מאנטאג, דאנערשטאג און מאנטאג. יעצט די נעקסטע דריי גיי איך נישט גלייך פון דאנערשטאג ווייטער, נאך ווארט ביז מאנטאג און שפעטער הייבט מען נאכאמאל מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג. די זעלבע ביי די זיבן, זיבן הייבן זיך אן אויף א מאנטאג. און פון דעם קומט אויס ווען איך צייל צוזאם די אלע תעניתים קום איך אן ערגעץ צו ח ס פון חודש טבת. און פון דעם טענה'ט ער דווקא ביים רעגן, וואס די גאנצע געדאנק פון מיין תענית איז אז דא זאל קומען א רעגן, איז ווי לאנג העלפט די רעגן? אויף ווי לאנג איז נאך אינטערעסאנט אז די רעגן זאל קומען? דאס איז נאר ביז סוף חודש טבת, ווייל דעמאלס איז נאך די רעגן קומט, פיין עטס וועסט מיר נאך העלפן, אבער די מינוט דאס גייט שוין אויך אריבער, האב איך שוין גארנישט פון דעם רעגן, שוין געווען א טרוקענע ווינטער, ס'וועט גארנישט מער ריכטיג אויפטון דעם רעגן וואס קומט יעצט, און פארדעם דא דא א סיבה צו זאגן אקעי לאמיר אויפהערן צו פאסטן, אבער די סיבה פאסט דאך נאר ביים רעגן, אבער יעדע אנדערע צרה וואס ס'איז דא איז דאך נישטא קיין טעם צו זאגן הער אויף צו פאסטן ווייל יעצט איז נישט יא ס'איז ווייטער יעצט איז דא א פוינט צו פאסטן די סיבה אויף יעצט צו פאסטן איז ווייל די צרה איז נאך דא פאסט ווייטער. דאס הייסט ביים רעגן טענה'ט רבי שמעון גמליאל דארט איז דא א סיבה אויף צו ענדיגן פאסטן ווייל אז ס'גייט יעצט קומען רעגן ס'איז שוין דערנאך שוין פארפאסט עס גארנישט אויפטון דערמיט פארדעם טאקע נאך דרײַצן הער אויף צו פאסטן און דאס בין איך מסכים מיט רבי אבער פאר יעדע אנדערע צרה, אוואדי, כ'גיי פאסטן, איך גיי דאווענען, דאס וועט מיך נאנטער ברענגען צום באשעפער, דאס וועט מאכן תשובה, דורך דעם קומט טאקע דער אייבערשטער שיקן די ישועה, איז אוודאי האלטן איין ווייטער פאסטן. און פאר דעם טענה'ט רבי שמעון גמליאל איך בין זיך חולק, און ס'ווענדט זיך, דרייצן, א לימוד, נאר ביי רעגן, אבער סתם אזוי ביי יעדע אנדערע זאך גיי איך פאסטן ווייטער. און פאר דעם זאגט אבאמי, וואס איך האב דא געזאגט, זאלסטו וויסן, נאך דרײַצן פאסט איך נישט ווייטער, האב איך געהאלטן ווי רעבי. ס'איז טאקע מחלוקת תנאים און איך האלט ווי רעבי, אז דאס איז געזאגט געווארן אויף יעדע זאך, סיי אויפן רעגן, סיי אויף אנדערע צרות, מער ווי דרײַצן גייט מען נישט פאסטן. דערציילט די גמרא, שלחי ליה בני נינווה לרעבי, די בני נינווה האבן געשיקט א מעסעדזש צו רעבי, און זיי פרעגן, ווען עס קומט צו זאגן ועשיינת האלי מותר, דאס הייסט א גאנץ ווינטער בעט מען דאך ועשיינת האלי מותר, מען דארף האבן רעגן, דורך דעם די גאנצע וועלט שטייט אויף דעם, די גאנצע בריאה דארף עס האבן, בעט איך פאר ועשיינת האלי מותר. האבן זיי געפרעגט, מיר מענטשן פון נינוה, כגון ארנון, די אפילו בתקופת תמוז בעינא מיתרא, מיר דארפן האבן דעם רעגן אפילו אין תקופת תמוז, הייסט אפילו עס קומט אריין זומער, שוין תקופת תמוז, מיר דארפן האבן דעם רעגן יעצט. היכי נעבוד, ווען מיר קומען יעצט בעטן פאר'ן רעגן, ווי גייט מען דא בעטן? גיי איך דא יעצט בעטן וסעים תעלה מטר? ווי לייג איך די בקשה איך דארף האבן דעם רעגן? פרעגן זיי אזוי, כיחידים דאמרין, זענען מיר אזוי ווי יחידים, או כרבים דאמרין, אדער ניין, אונז זענען מיר אזוי ווי די רבים. וואס איז חילוק יחידים רבים? איז ער מסביר, כי יחידים דאמיין, אויב זיי האבן אזוי ווי די יחידים, אויב איז אויב איז שמע א תפילה, דאס הייסט וואס איך קום דא בעטן פאר רעגן, איז א פערזענליכע בקשה, מיר מענטש פון נינוה איז א פערזענליכע זאך פאר אונז, און וויבאלד יעדער קוק איך אן דאס א בקשת יחיד, איז אויב אזוי קען איך נישט אריינלייגן דארט מברכו עלינו איבערדרייען און יעצט זאגן אה איך גיי זאגן וואס היינט תהלים מותר. ווייל דאס איז א פריוואטע זאך, דו האסט א פריוואטע פראבלעם, גיי עס בעטן ביי שמאי התפלה, אבער גיין טוישן די ווסאיין טאלעמוטע דאס קענסט נישט טון, יעצט נישט די צייט פאר ווסאיין טאלעמוטע. דאס איז איין צד. אויב קען רבין דערמאנען אדער ניין אונז זעמער אזוי ווי די רבין איבער ברכת השנים, און אויב אזוי, אויב די גאנצע זאך איז יעצט אז מיר זענען א ציבור, מיר זענען א, אונז האבן א רבין צוזאמען, אזוי ווי א גאנצע ווינטער פארשטייסטו, בעט איך וסיין טל ומטר, ווייל דאס איז וואס די ציבור דארף האבן, דאס איז וואס די רבים דארף האבן, דאס הייסט די בקשת רבים פאסט אריין דארטן, היות מיר אלע אין נינוה, פאר אונז איז דאס א בקשת רבים, אויב אזוי זאלן מיר אין נינוה גיין בעטן פארן רעגן אין די ברכה פון ברכת השנים. און דאס איז געווען זייער פראגע דא, דאס האבן זיי דא געפרעגט צו רבי, ווי לייגן מיר אונז אריין די ברכה נישט די בחור, אונז וואס גיי מיר בעטן פאר רעגן, הגרמ'ס טיעף איז סתם עס איז הייס אינדרויסן אבער מיר דארפן האבן דעם רעגן, איז דאס א בקשת יחיד, פאסט עס אין שמיה תפלה, איז דאס א בקשת רבים, און פאר דעם פאסט עס אריין אין ברכת השנים. שלח לי האט דער רבי זיי געענטפערט געזאגט היחידים דאמיר סיען געזען אויס ווי יחידים, און פאר דעם ביי שמיה תפלה דארף מען עס אריינלייגן שמיה תפלה, ס'איז צו קליין, אנשטאט נדבה, דאס הייסט נישט קיין קיין קיין. צח רבן, און פאר דעם זאלסטו וויסן גייט עס אריין אין שומרי תפילה. זאגט די גמרא מאי עשו אמר רבי הידא, פרעגט די גמרא לאמיר דאך פרעגן אזוי, אמר רבי הידא רבי הידא זאגט אונז, רבי הידא האט געזאגט אזוי, איי מוסאי, ווען איז געזאגט געווארן די גאנצע סדר פון תענית, זאגט אונז די ברייתא זאגט אונז רבי הידא, בזמן שהשנים כתיקינן וישראל שרינה על אדמתם, דאס איז נאר ווען די סדר הבריאה פארט נארמאל, אין ניסן, דעמאלט שניידט מען, אין חשוון פלאנצט מען איין, דעמאלט דאס איז סדר ווען איך דארף, אויב סקומט נישט קיין רעגן, דארף איך שפעטער מאכן א תענית, קומט ראש חודש כסלו, דארף איך עס גיין פאסטן. זאגט אבער רבי איד זאלסטו וויסן, אבל בזמן הזה, אבער זאלסטו וויסן בזמן הזה, יעצט קוק איך נישט אויף דעם, נאר הכל,

די ווארט איז נאר אז האקעלי פי א מקומות, דאס הייסט ס'איז דא אזא מושג, איך קוק אויף לאקעל, וואס דארף די פלאץ דא האבן? די פלאץ דארף האבן רעגן, זיי האבן נישט קיין רעגן, גיי איך יעצט מאכן א תענית פאר רעגן? און אויב אזוי פרעגט די גמרא, וואס קומסטו מיר זאגן? ענק זענען א יחיד, ענק קענען עס נאר בעטן און שמע כלעיני, איך זעה דאך אפילו א תענית איז דא אזא מושג אז ס'איז לאקעלייזד, און די היינטיגע צייט וואס די מסודר, די וועלט איז שוין נישט אזוי מסודר, אויב אזוי קוק איך יעדע פלאץ לאקעל, און אויב אזוי דא אויכעט וואלט איך געדארפט קוקן, ענק דארפן יעצט האבן רעגן, פיין גייטס בעטן דאס פאר ענק דאס איז א בקשת רבים, זאלן ענק בעטן רבי עקסטער שול מען זאל בעטן פארן רעגן. אמאליי האט ער געזאגט ניין. מאסט ניטער אמאס א ליידער רב די רבי די גמרא אנדערע נעמען ארויס די ווערטער אמאליי וואס נישט בעצם איינער געזאגט צום צווייטן די גמרא פרעגט א קשיא אויף דעם זאגט ער מאסט ניטער אמאס א ליידער רבי וואס די האסט דא א קשיא אויף רבי וואס פון נאך א תנא רבי תנא פליקי רבי איז דאך א תנא הי' און פליג. רבי, ער איז א תנא קען ער זיך קריגן. דאס הייסט רבי האט דיר געברענגט דא די ברייתא וואס די ברייתא זאגט טאקע יעדע זאך לפי זיין פלאץ און ער האלט ניין מ'גייט נישט אזוי נאר וואס מ'קוקט לפי ארץ ישראל. דאס הייסט נארמאל די וועלט דארף נישט האבן קיין רעגן אינמיטן תמוז אויב אזוי גייען מיר נישט בעטן קיין רעגן אין תמוז. אויף דעם פרעגט די גמרא איצט מאי הוה לה, למעשה אונז האבן דאך דא געהאט א מחלוקת תנאים, וואס טוה איך יעצט, וואס איז למעשה גע'פסק'נט? איז רבי נחמן אומר אבער בעקסא שנים, ורב ששת אומר בשמיא תפלה. וועלכע סה זאגט די גמרא גע'פסק'נט איז אבער בשמיא תפלה, דארטן בעט מען פאר רעגן, ווייל יעצט וואס ענק דארף עס נישט האבן, נאר ענק דארפן עס האבן, די וועלט דארף עס נישט האבן יעצט, איז דאס א צרכי יחיד, און פאר דעם דארף מען עס בעטן בשמיא תפלה. זאגט די גמרא ווייטער, בשני מתנים חשיכו ובחמישי כל היום מפני כבוד השבת. האבן די געהאלטן אינמיטן די זיבטע סעט, דאס הייסט די דריטע סעט פון תעניתים, די זיבן טעג פון תעניתים, האבן געזאגט ס'ווענדט זיך וועלכע טאג ס'איז, וואס די דינים מיט די עסט געשעפטן, האבן געזאגט אזוי, בשני, דעמאלס ביינאכט, דעמאלס קען איך עפענען אביסל די געשעפטן, מאלצעטאנעס, די עולם דארף האבן עסן, בשני קען איך עס עפענען אזוי פארנאכט קען איך קומען עפענען די געשעפטן, באשאנק און בחמישי דאנערשטאג, אדער אויב מ'דארף טרייען קויפן פאר שבת, דעמאלטס קען איך עס עפענען מפני כבוד השבת. אויף דעם פרעגט די גמרא באוהל הי', לאמיר דיר פרעגן אזא סארט שאלה, איך וויל אביסל בעסער פארשטיין, פאר די גמרא קלאר פארשטיין וואס מ'האט יעצט געזאגט, פרעגט די גמרא אזוי, היכי קטני וואס איז באמת וואס די משנה מיינט אונז צו זאגן, און איך וועל דיר געבן צוויי אפשענס וואס מ'קען עס פארשטיין. מיינט דאס בבית מתנים חשייך הוא, אז אויף מאנטאג, כדי מענטשן זאלן נישט אדורכגיין די עסט געשעפט און מ'זעט ס'איז אלעס אפן, איז א גאנצן טאג פארמאכט מען עס, קומט ביינאכט עפן איך אביסל, ס'איז דאך תענית היינט, מח צו תענית דארף מען קומען עסן, איז היינט מאנטאג דורכן טאג איז פארמאכט, נאנטער צום אוונט, דעמאלטס גייט מען עס עפענען, שפעטער קענען מענטשן איינקויפן, אבער ווייטער, מ'עפנט נישט אינגאנצן, נאר ווייטער נעם איך א שייכות, מ'עפנט אביסל, זאלן נישט אויסשטעכן די אויגן פון די מענטשן. און ב ה און אויף א דאנערשטאג דעמאלטס מתן כלה יום מפני כבוד השבת, דו זאגסט מיר כ'מעג עס עפענען אויף דאנערשטאג, ס'איז שבת, מ'דארף איינקויפן פאר שבת, יא אבער וויפיל קען איך עס עפענען? קען איך דא זאגן א צד איז נאר צו זאגן אביסל עפענען, מתן די גאנצן טאג און עס זיין אפן אביסל מפני כבוד השבת, דאס איז די צד א'. אודאי מ אדער זאג איך דיר ניין, בשני מתן, אויף מאנטאג טאקע דארף מען נאך אביסל עפענען, אבער חמישי פותחין כל יום כולו, אבער אויף א דאנערשטאג קען זיין א געשעפט אפען אינגאנצן ברייט אפען פארוואס לעכבוד שבת קודש? דאס הייסט די שאלה איז דא וואס געשעט אויף א דאנערשטאג? אויף מאנטאג איז יעדער איינער מסכים, מאנטאג עפענט מען אביסל, קרוב צו נאכט עפענט מען. כ'וויל נישט אויסשטעכן די אויגן פון די מענטשן וואס דא עסט כשר די אופן יעדער אנער פאסט אביסל האט מער פון א פארנאכט אבער דאנערשטאג איז די שאלה גאנץ דאנערשטאג זאגסטו מעג עס זיין אפן וואס מיינט אפן אינגאנצן אפן ברייט אדער אביסל אפן די זעלבע מאטין דארף זיין דאנערשטאג אויכעט נאר אגאנצן טאג. דעם זאגט די גמרא טור שמא דתניא, בשני מתן עד ערב, אויף שני אויף מאנטאג, דאס הייסט אנדערש זאגן לעיס ערב, דאס הייסט דעמאלסט קומט די איווענינג, דעמאלסט קען איך עפענען אביסל, ובחמישי פוסחין כל היום כולו, זאלסטו וויסן אבער אויף א דאנערשטאג קען איך עפענען אינגאנצן פוסחין נישט מתן נאר פוסחין כל היום כולו, מפני כבוד השבת, לכבוד שבת קען איך אינגאנצן עפענען די געשעפט. לייגט די ברייתא צו נאך א דין, נאכדעם וואס מען האט יעצט פארענטפערט אז דאנערשטאג קען אינגאנצן זיין אפן, זאגט ער וויל איך דיר צולייגן נאך א דין ווען עס קומט צו א מאנטאג, זאגט ער אזוי, היו לו שני פסחים, אויב אויף מאנטאג האב איך דיר געזאגט דארפסטו אביסל עפענען און לאזן אביסל פארמאכט, זאגט ער אבער אויב האסטו צוויי עפענונגען, פותח אחד ונועל אחד דאס איז אליינס די גענוג הוכחה, איין טיר איז פארמאכט איין טיר איז אפן, דאס איז אליינס די גענוג הוכחה. דאס איז גענוג אויכעט. אדער נאך א זאך, הוי לאיצטבא כנגד פסחא, לאמיר זאגן פאר זיין טיר דא א באנק, א בענקל, עס הייסט פארשטעלט אביסל די ענטרענס, וועסטו וויסן פסח כדרכו ואינו חושש, דעמאלס קען ער שוין עפענען די געשעפט גאנץ נארמאל. ווייטער מענטשן גייען אדורך קען נישט ריכטיג אריינקוקן אין א געשעפט, ס'איז דא א באנק פאר דעם, ס'איז דא א בענקל פאר דעם, עפעס שטערט אויב איז ער ווייטער, ס'ציפט נישט אויס די אויגן. און פאר דעם זאלסטו וויסן, אין אזא פאל דו האסט עפעס פאר אין געשעפט, איז דאס פיין, און דו קענסט עפענען די געשעפט נארמאל, ווייל וואס ליגט פאר דעם, מאכט שוין מ'זאל נישט קענען זען די געשעפט געהעריגערהייט, ס'ליגט נישט ממש ביי דרישת רבן, און פאר דעם איז דאס גענוג גוט אויך. זאגט די גמרא ווייטער, אבי איילי ולא ענני, האבן געהאט אין די משנה, מ'האט שוין געפאסט זיבן טעג, דאס הייסט, דריי, נישט געהאלפן, דריי, נישט געהאלפן, נאך זיבן, נישט געהאלפן, דעמאלטס, ממעטין במעשר במעטה, במנין ובנטיעה. אויף דעם זאגט די גמרא תנא, איך וויל דיר אביסל בעסער מסביר זיין פון וואס מען רעדט דא, בבנין מיינט בבנין של שמחה, מען רעדט נישט דא פון בויען אז סתם א מענטש דארף האבן א דירה, זאג איך אה, הער אויף צו בויען, ס'נישט געקומען קיין רעגן, דו דארפסט, איך, ניין ניין ניין מען טאר נישט בויען, איי דארפסט האבן, כ'קען דיר נישט העלפן, מען טאר נישט האבן, אויף דעם זאגט ער ניין, וואס ער מיינט דא איז צו זאגן א נטיעה, א בנין מיינט בנין של שמחה, די זעלבע זאך איז אויך נטיעה נטיעה של שמחה. וועסטו מיר פרעגן איזה היא בנין של שמחה, וואס מיינט א בנין של שמחה? אויף דעם וויל איך דיר מסביר זיין. זה הבונה בית חתנות לבנו. שטייגער איז געווען ביי די ערשטע קינד וואס מען האט חתונה געמאכט, האט מען געבויט אזא דירה פאר די חתן כלה, דארט האט אינעווייניג געווען די חופה אינעווייניג, עס איז געווען עפעס אזא לאקשערי זאך וואס מען האט מער צוגעבויט פאר זיי. און פאר דעם זאלסטו וויסן לאקשערי דאס האט נישט קיין פלאץ יעצט. זעלבע זאך איז אויך די איזי נטיה של שמחה, אויף דעם זאגט אז זה הנטיה הווארניקי של מלכים. ס'איז אויך געווען א סארט בוים, רש י ברענגט צוויי פשטים, אדער סתם געווען א בוים, הייסט באמת די מלכים זיי האבן געהאט אזא בוים וואס זיי האבן איינגעפלאנצט, יעדע קינד וואס איז געבוירן, די פרינץ וואס איז געבוירן, האט מען איינגעפלאנצט, בשעת דאס קינד איז געבוירן האט מען איינגעפלאנצט אזא סארט בוים, די בוים איז געוואקסן, די קינד איז געווארן קעניג, האט מען אפגעשניטן דעם בוים און פון דעם האט מען געמאכט זיין בענקל שפעטער. פארוואס זאגן דווקא, אנדערע זאגן א אנדערע פשש מיט א אנדערע פשט, א באנק איז אויך עפעס א גרויסע בוים מיט סאך שאטן, מען גאנג שפאצירן אונטער דעם, זיצן אונטער דעם, דאס הייסט ווייטער די ווארט איז ס'א לאקשערי פראדאקט. גיי נוץ האבן לאקשערי בשעת מעשה ווען ס'איז דא א תענית, בשעת מעשה ווען ס'איז שוין מ'האט שוין געפאסט און די פאסטן האט נישט געהאלפן, ס'איז נישט דא קיין רעגן מ'דארף האבן רעגן, אויף דעם זאג איך דאס איז נישט די ריכטיגע צייט יעצט פאר דעם. און פאר דעם זאלסטו וויסן די סארטן זאכן די לאקשערי זאכן דאס גייט מען נישט מאכן. איז געשטאנען אין די משנה איבער שילי השלים, אויף דעם זאגט די גמרא זאלסטו וויסן אזוי, מיר שטייען דא און די לעצטע זיבן תעניתים האט שוין געפאסט דריי גארנישט געהאלפן, נאך דריי אויך נישט געהאלפן, יעצט האט מען שוין געהערט די לעצטע סעט פון תעניתים פון די זיבן תעניתים, האט די משנה געזאגט איבער שילי השלים, און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, תני רבנן, חברים אין שילי השלים בעיניהם, תלמידי חכמים צווישן זיך, מען שטייט דא אין א מצב וואס איז ביטער פאר כלל ישראל, ס'קומט נישט קיין רעגן, מען דארף האבן דעם רעגן, איז פאר דעם נישט דא קיין שאלה שלום ביניהם, עמי ארץ, וואס זיי ווייסן נישט צו זאגן פון דעם, און פאר דעם ששואלים, זיי קומען יעצט צום תלמיד חכם, זיי גריסן אים, איז פאר דעם מחזירין להם בשפה רפה ובכובד ראש, שטילערהייט מיט אראפגעלאזטן קאפ קען מען זאגן א גוטן צו זיי. דאס הייסט איך וויל נישט מאכן קיין מחלוקת, וואס דו ענטפערסט מיר נישט, איגנארירסט מיך? דאס וויל איך נישט טון, איז פאר דעם איך ענטפער אים, אבער ווי אזוי, מיט א געלאסנקייט, מיט א רואיגקייט, מיט א אפגעבויגענעם קאפ. נאך א זאך זאגט די גמרא, והי' מסתעטפין ויושבין כאבלים וכמנידים, זיי נעמען זיך אונטער שפעציעלע קליידער, זיך א קאפ קאווערינג אויך, דער וואס מען לייגט אויפן קאפ אזוי, כבני אדם הנזופין למקום, ווי מענטשן וואס זענען פארשיקט געווארן פונעם אייבערשטן, און זיי ווארטן עד שירחם עליהם מן השמים, ביז פון אויבן וועט מען האבן רחמנות אויף זיי. אמר רבי אלעזר זאגט רבי אלעזר, אז מען רעדט שוין פון תלמיד חכמים, וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן נהנה כי ישיע בנין. א תלמיד חכם וואס וויל מתפלל זיין פארן ציבור, ס'הייסט ס'איז דא דא א גזירה, ס'איז דא דא א פראבלעם פארן גאנצן ציבור, מאכט מען דא א גאנצע תפילה צוזאמען, און ער איז נופל על פניו. אויף דעם זאגט די גמרא זאלסטו וויסן, זאגט רבי אלעזר, טו דאס נישט. מענטשן וועלן דיך אנקוקן אז דו קומסט אזא תפילה צום באשעפער, אוודאי וועסטו ווערן געענטפערט. און אויב שפעטער זעט מען למעשה עס נישט ווערן געענטפערט, עט מען אנהייבן אויסלאכן, עט מען אנהייבן צו איבעררעדן, אה דו ביסט נישט אזא תלמיד חכם, ביסט נישט אזא צדיק, מסתמא האסטו עבירות געטון, און פארדעם טוה נישט אזא זאך אין פאבליק, אלא אם כן נהנה כישיבה בנין, חוץ ביסט ממש אזוי זיכער עס ווערן געענטפערט ווי ישיבה בנין. שנער וואס עס שטייט דארטן ביי די מלחמה וואס זיי האבן געמאכט מיט די שטאט איי וואס עטליכע אידן זענען געשטארבן, האט ישעי' געפרעגט פונעם אייבערשטן, פארוואס געשעהט דאס, אידן שטארבן? און ויאמר ה' אל ישעי', דער אייבערשטער האט געזאגט צו ישעי', קום, לייך, שטיי אויף, גיי, למה זה אתה נופל על פניך, וואס ליגסטו דא נאכאלץ, עס איז גוט, גיי ווייטער, דער אייבערשטער האט מיר געזאגט פארוואס עס איז געשעהן, וואס מען דארף מסכן זיין, ער האט מיר געזאגט זאלסטו וויסן, פון יעצט און ווייטער וועט אלעס זיין אקעי. ואמר רבי אלעזר נאך א זאך זאגט רבי אלעזר אין אדם חשב רשאי לחגור א שק זיך ארום נעמען מיט א שק אזעלכע שק כ'ווייס וואס מ'האט אנגעטון אזוי ביים דאווענען זאלסטו וויסן א אדם חשב טאר זיך נישט ארום נעמען מיט דעם אלא אם כן נענה כי יהורא מן אחאב נאר טאמער ער ווייסט אז ער האט טאקע ווען געענטפערט אזוי ווי ביי די מעשה פון יהורא מן אחאב כאטש וואס יורם בן אחב איז געווען א רשע, איז דאך געווען איינער פון די קעניגען, און למעשה שטייט דארט אין פסוק שנאמר ויהי כשמוע המלך דברי האישה, די קעניג האט געהערט וואס די פרוי האט אים פארציילט, דאס הייסט די פרוי איז צוגעקומען צו אים און האט אים געזאגט זאלסטו וויסן, ס'איז דא א מורא'דיגע מורא'דיגע הונגער אין די שטאט שומרון, די קעניג פון ארם האט ארום גענומען די גאנצע שטאט שומרון, ס'קומט נישט אריין קיין עסן, וואס איז יא דא קאסט משוגענע פרייזן, זאלסטו וויסן די עולם ממש מ'גייט אויס פון הונגער. און נאך מער ווי דאס זאלסטו וויסן, איך מיט מיין חבר'טע, עס איז געווען אזא הונגער האט מען אפגעמאכט, איך א שעכטן מאנק מיינס א קינד, איך א מיינס א קינד היינט וועל איך הרג'נען, מען האט קאכן מיינס א קינד, מען האט עסן דעם פלייש צוזאמען, בתנאי אבער אז מארגן עסטו געבן דיין קינד, און מען העט עס קאכן און מען העט עס עסן צוזאמען. און זי קומט צום קעניג זאגט איך האב א טענה אויף מיין חבר'טע, זי האט באהאלטן איר קינד. איך האב שוין אוועקגעגעבן מיין קינד, יעצט איז איר טורן אוועקצוגעבן איר קינד, זי האט באהאלטן איר קינד. ווען ער האט דאס געהערט, ווי שרעקליך די אידן ליידן דארטן, וואס פאר מורא'דיגע צער ס'איז, ווי ווייט ס'איז זיי, ס'איז ממש נישט דא וואס צו עסן, איז ויקרע את בגדיו, האט ער צוריסן זיינע קליידער ווי אויב על חומו, וירא העם והנה שק על בשרו, מ'האט געזען אז אונטער זיינע קעניגליכע קליידער איז געווען דארטן א שק, און פאר דעם זאגט די גמרא טאקע די אייבערשטער האט אנגענומען זיינע תפילה, כאטש וואס עס איז געווען א רשע, אבער למעשה די אייבערשטער האט אנגענומען זיינע תפילה און האט אוועק גענומען דעמאלס שפעטער די הונגער פון די שטאט שומרון. אז פאר דעם זאגט די גמרא די זעלבע געדאנק, די תלמיד חכם זאל נישט קומט א שק, כאילו ער ווייסט דא קומט א תפילה, און שפעטער האט נישט ווערן געענטפערט, ער טוט זיין א שטיקל א חילול השם. ואמר רבי אלעזר נאך אזאלכע זאגט רבי אלעזר, לא יקהל בקריעה ולא יקהל בנפילה.

זאגט די גמרא אזוי, משה ואהרן בנפילה, די כתובה שטייט דארט מיט די מרגלים, נאך דעם וואס די מרגלים פארציילן זייער גאנצע לשון הרע, איז ויפל משה ואהרן על פניו, שטייט דארט אז זיי זענען געפאלן אויף זייערע פענעמער. מה שאין כן ישעי' וכלב, זיי האבן נאר געפועלט מיטן צורייסן די קליידער בקריעה, די כתובה שטייט אויך דארט מיט די מרגלים, ויושע בן נון וכלב בנפילה קרע את בגדיהם, קרע בגדיהם, זעה איך אז ס'ווענדט זיך אויף די מדריגה, די מדריגה פון משה, די מדריגה פון אהרן, איז שוין געווען גענוג נפילת אפיים, דאס איז געווען גענוג מען האט געקענט גלייך פועל'ן ביים אייבערשטן. ישעי', זיי האבן געדארפט אנדערש מאכן, ישעי' ער האט געדארפט זיך געבן צורייסן די קליידער, ווי ס'שטייט דארט אין פסוק, וישעי' בניו וכלו בניו פינע, קרעו בגדיהם. דער מזכיר ולא רב זייערע פרעגט רב זייערע ווי טיימער רבי שמואל בן נחמיני, זאגט ער, ס'איז נישט אינגאנצן מדויק וואס דו זאגסט דא, ווייל אי ה וכסיב יהושע כדו אמרת, אויב די פסוק וואלט מיר געזאגט יהושע בן נון וכלא בן יפונה כרעו בגדיהם וואלט איך פארשטאנען ס'איז נישט קיין שייכות צו פריער, משה רבינו איז ויפול על פניו, ביי יאָשיע שטייט דער צעריסענער קליידער. טענה'ט ער בהשי ת כסוף ויושיע, יעצט וואס דער פסוק זאגט אונז ויושיע, איז דער ו' מוסיף עליה נ'ראשון, און דער פסוק זאגט מיר נישט נאר וואס זיי האבן נאכגעמאכט וואס משה מיט אהרן האבן געטון, נאר וואס זיי האבן אויך צעריסענע קליידער, און פאר דעם זאגט ער הוה הוא אבד. דאס הייסט צו זאגן נישט אליינס דעם ביקן האט עס אויפגעטון, נישט אליינס דעם צערייסן האט עס אויפגעטון, צוזאמען האט עס אויפגעטון. סאו וואס דו האסט מיר כעוואלט קומען זאגן, איז משה רבינו'ס מדריגה גענוג, נופל על פניו, ישעי' גענוג, צורייסן קליידער, אויף דעם זאגסטו נישט אמת אינגאנצן, ווייל ישעי' האט געהאט ביידעס, און פון דעם וואס באמת מען קען אויפטון איינער וואס איז נישט מדריגה פון משה רבינו, לכאורה מוז זיין נאר צוויי זאכן צוזאמען. ואמר רבי אלעזר נאך א זאך זאגט רבי אלעזר, לא יהקל בקימה ולא יהקל בהשתחוויה, דא רעדט מען לעשה לבוי, דער אייבערשטער וועט אויסלייזן כלל ישראל, און די אלע גוים וועלן איינזעהן אז השם אחד ושמו אחד, און ווען זעהן וואס כלל ישראל איז, די גדלות די גרויסקייט פון כלל ישראל, וועלן זיך קומען יעדער איינער קעגן כלל ישראל מכבד זיין כלל ישראל, און פראבירן זיך אביסל נאנט צו ווערן מיט כלל ישראל, און שטייט דארט און זאגט ער זאגט לא יהקל בקימה, נישט יעדער קען מכבד זיין סתם מיטן אויפשטיין, ולא יהקל בהשתחוויה מיטן בוקן. זאָגט אַז אין מלכים בקימה, די קעניגן, פֿאַר זײ איז זײַן גענוג, דאָס הײסט, זײ גײען זיך שטעלן פֿאַר כּלל-ישׂראל, מיטן שטײן אַלײנס, װאָס דער קעניג שטײט זיך אױף פֿאַרן ייִד, דאָס אַלײנס, דאָס, דאָס איז שױן מכבד געװען דעם ייִד. דאָס הײסט, איך פֿאַרלאַנג נישט פֿונעם קעניג, ער איז דאָך אַ קעניג, פֿאַרלאַנג איך נישט פֿון אים, דו גײ דיך בוקן פֿאַרן ייִד, דאָס נישט בקימה, דאָס אַלײנס איז גענוג. אָבער ושׂרים בשתּחװיה, אָבער די שׂרים, די שװאַכערע, נישט דער קעניג אַלײנס, נאָר די שׂרים, יאָ, ער קען זיך בוקן פֿאַרן ייִד. און איך וועל דיר ברענגען א ראיה, מלכים בקימה, די כתובה וואס עס שטייט אין פסוק, כה אמר ה' גואל ישראל קדושו, דער אייבערשטער זאגט, און זאגט, דער הייליגער אייבערשטער זאגט אזוי, לבזוי נפש, צו וועם רעדט ער? פאר די נפש וואס איז בזיעה, וואס איז אינגאנצן פארשעמט געווארן אלע יארן, למסואב גוי, די פאלק וואס איז געווארן פארטרעטן א גאנצע צייט, לעבד מושלים, פאר די פאלק וואס די עבדים האבן אפילו מושל געווען אויף זיי,

און אויף דעם זאגט די מרא מאסקווע לרב זייער א ענליכע טענה ווי פריער, ואי טעמא רבי שמואל בן נחמני, אי אהבה כסו' סורים ישתחווי, אז די גרסה דא איז מנעמט ארויס די ו', סורים ישתחווי, כדקא אמרת, פארשטיי איך זייער גוט ווי דו זאגסט מיר, די קעניגען זיי שטעלן זיך אויף, די סורים זיי ביקן זיך אויך, דאס הייסט צוויי פארשידענע זאכן, די קעניג איז איין זאך און די סורים איז א צווייטע זאך. און פון דעם זאגט ער אויב די פסוק האט טאקע געזאגט סורים ישתחווי, פארשטיי איך אזוי, די קעניג טוט זיינס, די סורים טוען זייערס, זייער פארשטענדליך. אבער השתא דכסוף סרים וישתחווי, זאגט ער זאלסטו וויסן הא והא עביד. די סרים, זיי שטייען אויף, זיי בוקן זיך, ס'הייסט זיי גייען ביידעס טון. וויבאלד ווארט אבער די זעלבע טענה די וואוו איז מוסיף על אין רישן, איז דאס נישט פשט אז זיי וועלן זיך נאר בייגן, זיי שטייען אויף, און אויך זיי גייען זיך מוזן בייגן. אמר רבי נחמן בר יצחק, זאגט רבי נחמן בר יצחק אויך א ענליכע זאך, אף אני אוהם איך זאג אויכעט, לא יהקה לאורו ולא יהקה לשמחו, זאלסטו וויסן, לעולם הבא זוכה זיין וועט נישט יעדער זוכה זיין צו די אור פון עולם הבא, ולהקה לשמחה און נישט יעדער איינער זוכה זיין צו די שמחה אין עולם הבא. צדיקים לאורו, די צדיקים וועלן זוכה זיין צו די אור דארטן, אויף ווי ישרים, וואס זיי זענען נאך מער ווי צדיקים, זיי וועלן אויך זוכה זיין לשמחה. צדיקים לאורו דכסיב אור לזריע לצדיק, ולישרים שמחה, ווי ווייס איך די ישרים וואס זיי זענען נאך מער, זיי זענען אפילו זוכה צו שמחה, דכסיב ולישרי לב שמחו. מיט דעם האבן מיר געענדיגט די ערשטע פרק פון די מסכתא, הדרן הלוך מאי מסי, האבן מיר געענדיגט מיט א מזל'דיגע שעה דעם ערשטן פרק פון די מסכתא.